تے آپاں میں جلدی جلدی فیدہ چاہ گی دے میں گلی کھڑ گیا پاں بلاگ اسٹارٹ کر لینے اچھنا اچھا بولنا تھا ممنوع ہے لیکن چلو کوئی گان نہیں بٹ آپاں ہی فیدے دے نال نال ہی تے اسا ماشاءاللہ پیارا جے فیدہ چاہ گی رو سامنے کام ہی بیٹھن تھے بن بنے رہے تھے تیڈو اے ساری آواز سن کے باہر آ گئے ہوئے چلو کوئی گال نہیں تے باقی اساں آگے تھیں بھی لوگ تے انٹرو شنٹرو کر لو السلام علیکم ایور کیا حال چال ہے امید کرے سو سارے یار دوست اب آپ تندرست تو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جیا انہاں پیارے پیارے ویدر دے نال نال لے دے پے وینا سردیاں دا سیزن ہے گلی ویران پئی آئی تھے ایڈو ایک اے ساری آواز سن کے نکل آئے بار چھپنا جیاں تے ایڈو گلی سمسان ایریا ہے تے سورج آندھی پے چہرے دے تھوڑے برا سلیم کو کیا لے دے اساں سلام کر ڈتے تہاکوں ساریاں کوں باقی دیس پردیس آریاں کوں ساریاں کوں ساڈا تھی گیا ماپتا بارہ سلوٹ تے جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں ساڈا چینل کرے سو سبسکرائب یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے سو اپنا پیارا جا ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے سورج اتھوں آندا پہ سامنے چھوٹی جو چونڈ دے وچوں بڑا پیارا لگدا پہ بڑا امید کریس تو ساڑا آج دا ساڑا سرہکی ٹاپک پسند آسی تے باقی میں جڑے رہا سو محبتاں کریں دے رہا سو اپنے برا سپیشل پرسن نال سلیم کھوکھے والا تے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے باقی ہن جڑے رہو چلتے ہیں باہر چل کے تو کو وزٹ کروے سو سنسان ایریا ایک بابا آ گیا بیٹھے ہوئے نا اے ہی میں آواز سن سے انہاں دے توڑے بھرا دی تے سارے باہر نکل سے انہاں دے جلد جلد آپا چل دے ہیں باہر باہر چل کے تاکو ڈکھے نے محول پیارا جی ہیں جی میں کہ بابا چھوٹا آن دے ایک کو بندہ تو چھاتے چڑھ ہے باقی چلو کوئی گانے چل دے پہ ہیں باہر جلدی جلدی دوڑ لا کے اوکے سنگت تیری کیا

اپنا نظارہ پیارا جا سلیم کھوکھے آلا تے اتھاں پانی وی لئی ودن پرلی سائیڈ دے اماں اپنی فصلاں اچ کم کریندی ودی ہے۔ باقی سنگت باہر ماشاءاللہ سورج بڑا پیارا جا نکلا ہے خوبصورت جیاں اپنی لوک پیاری پیاری ڈیندا پے سائیڈ تے بدلاں دے ٹکڑے کھنڈائے ہوئے ہیں۔ تے تلے ماشاءاللہ فل پروٹوکول ہے میں آدھا کیا بات ہے خوبصورت جا نظارہ اپنا پیارا پیارا اندر نہ ہے سی پاک ویلیج لائف دے نظارے تے تھوڑا برا اپنا اسپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا تو کو امید ہے کہ سارے سریکی دے ویلاگ پسند آندے رہندے ہو سن تے پیاری جی رہ دے چھوڑی کرو کمنٹ تے ذریعے کیسے لگدے ہیں تو اپنے سارے ویلاگ امید ہے کہ فل پسند آندے ہیں کلچر سارا سرائیکی خوبصورت جا علاقہ دے خوبصورت جا چھوٹا جا گاؤں تے باقی نال جڑے رہا سو وقتہ کریں دے رہا سو تو اسی میں پیارے پیارے ویلاگ لکھے سو رہا دے خوبصورت جا یہاں چیزاں تے خوبصورت جا نظارے تے پیارے پیارے جی میں کہ آج ماشاءاللہ کلچر دے نال نال سورج اپنے نال فل پروٹوکول تے آیا ہویا ہے ویدر بنا کے کمال دا جڑے رہا نال ماحول لکھے نے دا گوگا دا.

سامنے اس جگہ ٹرین دے بندے شندے سارے ریلوے پھاٹا گئے نا اس گلو کھڑے تھے سٹاپ تے چیک کرو سنگت کیا بات ہے یہ نظارہ پیارا جی ہے کمال دا

ہن چلدی پی سنگت چیک کرو لگدا ہے کہ کوئی نہ مسئلہ بن گیا تے اس گالو سٹاپ تھی گئی ہے سامنے گڈیاں شڈیاں ساریاں کاراں شاراں عوام اتھاں ڈھسر دی کٹھی تھی گئی ہے چیک کرو کہ بھئی کیا مسئلہ بن گیا اسی